Hi Bab. Esbydrec wedi dod mas ar sianel YouTube newydd. Gret. Enw'r sianel yw, dim sianel pedwar, o na, maen nhw wedi bod yn glyfar. Maen nhw wedi mynd am sianel pimp. Da iawn chi S4C. Wel achos bo chi di neud sianel pump o'n i'n meddwl talu teyrnged bach i'r sianel newydd sbon yma nath ddechrau wthnos dwetha a neud pump sianel. Pww. Oh yeah. Pump peth gwahanol, bob pythefnos, yn dweud pump peth pwysig sy isie chi wneud yn eich bywyd chi bob dydd. Pump pethe pwysig, pump gwaith, pump o nhw. Pump. Nôl i pump peth Chanel. Ni'n mynd i ddechrau heddi gyda pump peth angenrheidiol sydd angen pan mae chi'n cael bath gytre. Reswm fi'n neud hwn yw achos ges i bath neithwr a ni'n meddwl, oh, mae'r bath mor neis. Ond dim jyst unrhyw fath o bath. Os chi'n mynd i gael bath, mae'n rhaid chi gael bath da. Os chi'n mynd i neud e, Newch yn iawn. Cynta sy ishe yw bubble bath. Mae un fan hyn, cheapest chips o Home Bargains, a mae'n gwyntio'n neis. Os chi'n hoffi gwynt rôs, hyfryd. Iawn? Yr ail beth sydd angenrheidiol mewn bath dyddi hyn yw halen Epsom. Dyma nhw. Fi wedi labelu fe fel la, achos fi'n cadw fe yn yr ystafell ymolchi. Drws nesaf i'r bath, yn edrych yn bert fel la. A beth sy'n handi am rein, chi'n gweld nhw, yw, mae'r eisiau chi ddefnyddio rai i'r bath. Maen nhw'n, os ych chi'n ei wneud bach o ymarfer corff, neu eitha lot, chwaraeon, chi'n gwybod, mas yn rhedeg, a chi'n mynd yn stiff i gyd, neu fel maen nhw'n dweud yn y gorllewin, chi'n cael scrwb yn eich cyhyrau, wel, i leddfu'r poen a'r straen, chi'n rhoi Epsom salt yn y bath, diwrnod ar ôl 'ny, straen wedi mynd. Peth arall sy'n dda amdano fe yn y bath, os chi'n cael cwt, mae'n gwell 'da'r cwt. a chi gallu aros yn y bath am awr a hanner a chi ddim yn cael cryche, chimod chi'n ca- chi'n mynd yn wrinkly, so mae cryche yn mynd i bob man, yn enwedig ar eich traed a'ch dwylo, wel mae hwnna ddim yn digwydd os ydych chi'n rhoi Epsom salts yn y bath. So halen Epsom, unwaith eto, chi gallu prynu nhw o unrhyw le jêp fel Home Bargains, a chi gallu rhoi e gyda'r bubble bath, So ma' hwn i stopo chi rag gwrychu a i wella'r cyhyre a ma' hwn i wynto'n neis a i ga'l bubbles bob man. Trydydd peth sydd angen pan ych chi'n mynd i'r bath a sy'n mynd i ledda fi a tynnu'r straen i ffwrdd o'r diwrnod achos sim byd gwell na gorwedd yn y bath Neis yw olew lafant, lavender oil, chi'n gweld e? Chi'n gallu defnyddio hwn dwy ffordd. Y ffordd cyntaf, chi'n gallu rhoi e ar ben cannwyll, A wedyn ni'n llosgi fe ar ôl lew ar y top. Neu, yr ail ffordd, rwyddach, yw i jyst rhoi dropyn yn y bath. Un dropyn, chi ddim moyn mwy na 'na un. Ma'n holl bwysig. Iawn bobl? Y pedwerydd peth sydd eisiau, heb os, yw canwylle. Os yw'm eisiau prynu rai Yankee Candles 'ma sy'n costi pymtheg punt, chi'n gallu mynd i Ikea neu i'r siop bunt, neu 99 ceiniog neu 98 ceiniog, a prynu rein. Dou neu dri o rein o gwmpas y bath. Caewch llyged, bach o bubble bath, halen Epsom, lafant, lyfli. Ond mae fy llifo braidd yn dawel. Nawr, beth am bod chi'n trial cael bath heb fynd ar y ffôn? Mae gymaint o bobl i fi'n nabod fel hyn, pan maen nhw yn y bath, a maen nhw'n trial peidio cael y ffôn yn wlyb. Wel, beth am jyst roi'r ffôn naill ochr, grindor bach o gerddoriaeth a chillo mas. Spa miwsig. Mae angen i chi gael bach o gerddoriaeth yn y cefndir, rhywbeth neis. A sut mae'n chi gael rhyw CD neu unrhyw beth fel 'na, chi'n gallu mynd ar YouTube, a ma' rhein yn gwitho, ma'r fideos hyn yn gwitho heb yr hysbys, so dyw e ddim, chi ddim yn rhoi rhyw gerddoriaeth mlan, a chi'n ymlacio, a wedyn 'ny ma' wff, hysbyseb. Ma', a chi'n rhoi mewn e fan 'yn, fel chi'n gweld ar YouTube, chi'n gweld fel 'yn? YouTube. Teipiwch mewn, Spa music. Iawn? Spa music. Be sy'n dod lan ar y sgrin? Grandewch ar hwn. Byddwch chi'n twmlo fel bod chi ar ryw ynnes rolen ymlagio. Uh, tair awr Three hours of relaxing spa music. Dyma ni. Chill. Neis. So na'r pum peth sydd eisiau. YouTube. Canwyll. Olew lafant i roi yn y bath. Bubbles. A halen Epsom. Nawr mae rhain yn bwysig. A chi'n mynd yn wallt i fel hyn heddi. Rhoi bach o Epsom salt yn y dŵr. A mae'n troi mewn i... Mae'n edrych wedi bod i'r traeth, wedi bod yn y môr, neu y gytre. Rwydd. A dyna ni. Dyna'r pump peth mae eisiau chi wneud pob tro i chi'n cael bath. Pump peth pwysig yn y bath. A mae hwn eto yn deyrnged i'r sianel cyffroes newydd sydd gan Esbyd Rec ar YouTube, Sianel 5. A dyna ni. Pump peth cyntaf Chanel. Pump peth pwysig i wneud pob tro i chi'n cael bath. A mwynhewch. Tara! Tan wythnos nesa. Thank you.